וואס וואלסטו געטון אויב איך וואלט דיר געזאגט אז די פסח איז די צייט וואס דיין פיינענשעל לייף קען זיך טוישן פאר אייביג? נישט וועגן לאק, און נישט וועגן ס'גייט אריינקומען עפעס א לאטערי טיקעט אינמיטן, נאר וועגן די דעסיזשענס וואס דו גייסט יעצט מאכן היינט אין די נעקסטע פאר מינוט. ברוכים הבאים צו נאך א לעקטשור דא, און איך וויל קודם געבן שנעל א גיי איבער די פסח אינקאם טשעלענדזש וואס האבן געמאכט, איז געווען אנריעל, מענטשן זענען געקומען און נישט פלעין מענטשן, נאר מענטשן זענען געקומען עכט קאמיטעד, מענטשן וואס האבן געוואלט וואקסן, און אויך אין די לעצטע שיעור וואס אונז האבן געהאט, די מעסעדזשעס וואס כ'האב באקומען פון דעם, מענטשן זענען עכט געווען טאטשד, דו ווייסט דאס איז א קאמיוניטי וואס איז אנדערש, די מענטשן וואס הערן אויס די שיעורים זענען מענטשן וואס האבן ליב עקשן, זיי האבן נישט ליב סתם טאלק, זיי האבן ליב צו טון צו די זאך. ממילא פיל איך זייער גוט צו רעדן פון די סאבדזשעקט וואס איך גיי היינט רעדן, פון פסח, פון זמן חריתנו. ווייסט אז ס'איז דא איין שורה אין די הגדה וואס רוב מענטשן ליינען עס יעדע יאר און זיי כאפן בכלל נישט וואס זיי זאגן דארט, און איך מיין אז דאס איז די שורה וואס ס'ליגט די סוד פאר אלעס וואס דו דארפסט האבן אין דיין לעבן, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, א מענטש איז מחיוב, נישט קיין סוגדזשעשאן, נישט קיין אינקארעדזשמענט, ער איז מחיוב, חייב, זיך צו זען אזוי ווי ער איז אליין ארויסגעגאנגען פון מצרים. דער אייבערשטער בעט דיך נישט אין די הגדה צו געדענקען עפעס א סטארי, עפעס א מעשה, ער בעט דיך צו ווערן א חלק פון די מעשה. דאס איז נישט עפעס א היסטארישע זאך, דאס איז דיין לעבן, ממש יעצט, די יאר, דו גלייבסט באמת, כ'רעד דיפ דיפ דאון, טיף אין דיין קישקעס, גלייבסטו אז דו קענסט ארויסגיין פון דיין מצרים, נישט איין טאג, און נישט מיט געוויסע תנאים, אויב אהער, אויב אהין, דעמאלטס וועט זיין, איך רעד פון יעצט, קענסטו ארויסגיין פון מצרים, ווייל איך וויל דיר זאגן, איך האב זיראו ספיקות אז דו קענסט אנקומען צו דעם, און די פאקט אז דו האסט געטראפן די שיר יעצט פאר פסח, ממש אין די צייט פון די יאר פאר פסח איז נישט קיין עקסידענט, די רבונו של עולם האט עס געלייגט דא פאר דיר יעצט, און איך בעליוו באמת מיט מיין גאנצע הארץ אז ס'איז דא א ריזן פארוואס דו הערסט די מעסעדזש יעצט. סאו איך וויל דיר זאגן די נקודה וואס רוב מענטשן האבן זייער ראנג ארויס אין אמונה, זיי מיינען אז אמונה, מ'גלייבט איז גענוג, ס'איז נישט גענוג, ווייל אמונה אן טון עקשן איז נישט מער פון א וויש, דו ווישט, יא, אפשר וועט איין טאג זיין. טריי דיך צו פיקטשערן, צוויי מיליאן מענטשן שטייען ביי די בארטן פון די טייך, די מצריים שטייען אין בעק פון זיי, דער איז נאו וועיר טו גאו, ס'איז נישט דא וואו צו גיין, און וואס זאגט דער אייבערשטער פאר די אידן, סטארט מאווינג, יא, ווי עיסאו, פאנג אן צו גיין, די ים האט זיך נישט געשפאלטן קודם, אבער נאכדעם וואס זיי האבן אריינגעוואקט, נחשון האט אריינגעטאנצן אין וואסער ביז זיין נעק, ביז זיין ער האט נישט געקענט אטעמען מער, דעמאלט האט זיך עס געשפאלטן. די ניסים וואס דער אייבערשטער טוט איז געווענליך די אנדערע זייט פון די עקשאן, קודם דארפסטו עפעס טון, דו דארפסט טון דיין פעולה, און נאכדעם העלפט דיך דער אייבערשטער. סאו אמונה פלאס די עקשאן וואס דו טוסט, דאס איז דיין וועג ארויס פון דיין מצרים, איינס אן די אנדערע ארבעט נישט, אבער צוזאמען ווערסטו אנסטאפעבל, דו קענסט ארויסגיין פון יעדע מצרים וואס איז אלס דא אין דיר. און צו קענען אויפבויען אזא שטארקע אמונה, דארפסטו דיך איינטונקען אין דעם אינגאנצן, דיין ענווייראמענט, מיט וועם דו דרייסט דיך ארום, דיין סירקל, דיין מיינדסעט, אלעס דארף זיך דרייען ארום דעם מיינדסעט. איך וויל דיר דערציילן פון איינעם און איך וויל דיר דערציילן זיין סטארי און איך וויל דו זאלסט קערפולי אויסהערן וואס איך זאג ווייל ס'קען זיין אז דו קענסט דיך טרעפן אינמיטן די סטארי. ס'דא א איד א מאדערן ארטאדאקס גאי, א פעמילי מען, זייער גוטע וועליוס, ער ארבעט זייער שווער און ער איז געקומען צו מיך נישט ווייל ער סטראגלט נאר ווייל ער האט עפעס א חלום, ער האט א דריעם וואס ער וויל אנקומען, ער וואלט ווען געוואלט פארדינען מער געלט, נישט פאר זיך נאר וואס דען? ער קען יעצט עפארדן זיין לעבן, אבער ער וויל בויען זיין משפחה מער, ער וואלט געוואלט האבן מער קינדער, ער וואלט געוואלט אויפבויען, ער האט געוואלט טון די רצון השם, האבן מער קינדער. סאו די ביליוו וואס דער איד האט געהאט איז, איך קען נישט זען וויאזוי ס'איז מעגליך פאר מיר, איך קוק אויף די נאמבערס, איך זע נישט אז די נאמבערס איז מעגליך, כ'האב געקוקט אויף אלע מיינע אפשענס, איך זע נישט קיין וועג, די לעבן קאסט אזוי טייער, וויאזוי גיי איך עס קענען עפארדן? ביי יענע איד האט ער געקענט זאגן פאר זיך, איך קען נישט, איך דארף ווארטן ביז איינער גייט מיך קומען ראטעווען, ביז דעמאלטס דארף איך בלייבן אין מיין קאמפארט זאון, לאמיך זוכן איינעם וואס זאל מיך כאפן, איינעם וואס זאל מיך העלפן, איינעם וואס זאל קומען סאלוון אלע מיינע פראבלעמס, און ס'קען זיין אז איינער גייט טאקע קומען סאלוון זיינע פראבלעמס, באט אין אזא פאל על פי רוב גייסטו אוועקגעבן דיין קאווע, דיין גראוט, דיין גאד גיוון פאטענשעל וואס דער רבונו של עולם האט דיך געגעבן פאר אביסל טעמפערערי רעליף, און על פי רוב די ראוט גייט דיך טראגן עקזעקטלי ווי דו ביסט יעצט, נעקסטע פסח וועסטוך זען מיט די זעלבע סיטועשאן, אבער לאמיך גיין זען צו ס'איז דא נאך א ראוט. וואס איז די אנדערע ראוד? דו דזשאמפסט אריין אין וואסער, דו זאגסט הויעך איך האב א שטארקע אמונה אין די אייבישטער, דו זאגסט איי בעליוו אין די סקילס וואס דער רבונו של עולם האט מיך געגעבן, דו זאגסט איך גיי ארויסגיין און איך גיי טון וואטעווער איט טעיקס אפילו אויב איך גיי זיין דערשראקן, אפילו אויב ס'איז א נייע זאך, אפילו אויב ס'איז אינדרויסן פון מיין קאמפארט זאון, און אפילו אויב קיינער ארום מיך גייט מיך נישט פארשטיין. דאס איז נישט קיין גאווה, דאס איז אמונה, ווייל דו גלייבסט אז דער רבונו של עולם קען דיך העלפן. דאס איז די ראוד וואס רוב היימישע אידן טוען. איך פאנג אן, איך דזשאמפ אריין, איך געב אן, איך האב חתונה, איך בוי, איך האב קינדער, און איך ווייס אז דער אייבערשטער גייט מיך העלפן. די חיסרון איז נאר דארפסט וויסן און דארפסט עקטן אויף די וועג אויך, וויסן אז דו דארפסט נעמען די עקשאנס פאר דעם, און ווען דו פאנגסט דאס אן צו טון, טשעינדזשט זיך דיין לעבן פאר אייביג. סאו די שאלה פאר דיך איז, וועלכע ראוד ביסטו יעצט? און נאך און וויכטיגער איז, וועלכע ראוד וואלסטו ווען געוואלט זיין אנגעפאנגען נאך פסח? איך וויל דיך בעטן, טו א זאך פאר מיר, איך זאג פאר מיר, טו עס פאר דיר. די פסח ווען דו זיצט ביי די סדר, ווען דו זאגסט די ווערטער, חייב אדם לראות את עצמו, כאילי הי' יצא ממצרים, זאג עס אזוי ווי יו רילי מין איט, דו פילסט עס, דו בעליוו'סט עס, קוקסט ארום דיין טיש, דו זעהסט דיך, דו זעהסט דיין פעמילי, דו זעהסט דיין ווייב און קינדער, דו מאכסט א דעסיזשען, דאס איז די יאר וואס איך גיי באמת באמת ארויסוואקן פון עס, איך גיי נעמען אלע מיינע פארקלעמטקייטן, אלע מיינע לימיטינג בעליף'ס, אלע זאכן וואס כ'האב ביז יעצט געהאלטן אז איך קען דארט נישט אנקומען, מצרים ווערט עס אנגערופן, אלע חסידישע ספרים רעדן פון דעם, אז די אלע פארקלעמטע פלעצער ווערט אנגערופן מצרים, און דו גייסט מאכן זיכער אז דו גייסט פון דעם ארויסגיין. וויאזוי? וועסט שוין זען וויאזוי דארפסטו ארויסגיין פון עס. אבער די ערשטע זאך פאר דו האלטסט דארט דארף עס זיין א דעסיזשן, א דעסיזשן אז דאס איז די צייט פון זמן חריצינו, דאס איז די צייט וואס דו גייסט ארויסגיין פון דעם, דו גייסט מאכן זיכער זוכן העלפ, זוכן איינער וואס ס'קען דיך העלפן, א קאוטש וואס קען דיך העלפן אנקומען צו דעם, צו ס'וועט זיין דורך געוויסע אינוועסטמענט זאכן, צו ס'וועט זיין דורכן זיך לערנען א סקיל, צו ס'וועט זיין דורך טוישן א דזשאב, צו ס'וועט זיין דורכן זיך אויסלערנען וויאזוי צו רעדן מיט מענטשן בעסער, וואטעווער ס'גייט זיין, דו גייסט טון וואטעווער דו קענסט אנצוקומען דארט, און דו דארפסט עס נישט אליין אויספיגערן, ס'איז דא העלפ, אקעי, למשל אזעלכע שיעורים וואס אונז האמיר דא, דאס איז א זאך וואס ס'קען דיך העלפן, איך אנאונס פון צייט צו צייט געוויסע פראגרעמס, איך טריי עס צו טון אייביג מיט די מיינד פון די ליסענער און פון די מענטש וואס עס דארף די העלפ צו זען צו דאס קען אים העלפן, אבער אויב דו גייסט דאס טון יו קענט העלפ איט, מיט א שטארקע אמונה, גלייבן אינעם אייבערשטן און גלייבן אין דיר אליין, וועסטו בעזר השם אנקומען צו דעם. די גרעסטע זאך וואס עס שטייט. צווישן דיר און צווישן דיין דורכברעך אנצוקומען ווי דו ווילסט אנקומען איז נישט די עקאנעמי, ס'איז נישט דיין באס, און ס'איז נישט דיינע שכנים, ס'איז נישט דיינע מחותנים, ס'איז נישט דיינע פעטערס און דיין מומעס און אויך נישט דיין טאטע מאמע. ס'איז די וואויס וואס ס'ליגט אין דיין קאפ און ס'זאגט איך נישט, איך קען נישט אנקומען צו ווי איך וויל אנקומען, אפשר א צווייטער קען מצליח זיין, אבער איך קען נישט מצליח זיין. ווען דו הערסט די וואויס קוקט עס נישט אויס ווי דיין שונא, ס'קוקט אויס א באמת'דיגע סברא'דיגע וואויס, ס'קוקט אויס לייק מיך, איך בין עס. ס'עכט רעאליסטיק, לאמיר רעדן רעאליסטיק, כ'האב דאך געטרייט קודם ס'נישט געגאנגען, ווער בין איך צו טראכטן אז איך קען יא? סאו וואס איך וויל דיר זאגן מיט דעם מיין טייערע פריינט איז דאס איז די פערוי, די וואס ליגט אין דיין קאפ, אין דיין קאפ ליגט א פרעה, דאס איז די פרעה וואס וויל האלטן די מצרים, וויל דיך האלטן אין מצרים, און פסח איז א צייט וואס דער אייבערשטער זאגט ענאף, ס'איז גענוג, דו קענסט שוין ארויס גיין, היינט נאכט קענסטו ארויס גיין, דאס איז אויב דו קענסט האבן די הרגשה ביי די סדר, לראות את עצמו כאילו הי' יצא ממצרים, דו גייסט ארויס פון עס, ביסט אינדרויסן פון די אלע לימיטעישאנס, פון די אלע פון די אלע לימיטינג בעליף'ס. מענטשן מיינען ארויסצוגיין פון מצרים דארף זיין עפעס א גרויסע דראמאטישע זאך מיט צען מכות, מיט על היום יראו ימסיים וחמישים מכות, ס'דארף זיין מורא'דיג דראמאטיש, ס'דארף זיין איין גרויסע נס וואס איז געשען, די ים דארף זיך שפאלטן אויף איין, ס'דארף זיין דראמאטיש. און דעטס איט, אבער ס'איז נישט אמת. עכט ארויסגיין פון דיין גלות, פון דיין מצרים, קען זיין אין פאר, אפאר קליינע זאכן וואס ס'קען געשען, אפאר קליינע דעסיזשענס וואס דו קענסט מאכן, יעדן טאג קענסטו טון איין קליינע זאך, יעדע וואך, יעדע חודש, איין קליינע זאך, אנצוקומען טאוארדס די ארויסגיין פון מצרים. וויאזוי קוקט עס אויס ביי דיר? כ'ווייס נישט, אבער לאמיר טראכטן צוזאמען. אפשר אויפהייבן די טעלעפאן מאכן עפעס א פאון קאל וואס דו ביסט אייביג געווען דערשראקן צו מאכן די קאל, זאגן יעס פאר א קאנווערסעישן וואס דו האסט געטרייט צו עוואוידן ביז יעצט, זיך אויסצולערנען עפעס א נייע סקיל וואס ביז יעצט ביסטו געווען זייער אנקאמפטעבל, איך גיי מיך גיין אויסלערנען די נייע סקיל, זאגן פאר דיין ווייב די יאר גייט זיין אנדערש און עס אמת'דיג מיינען און איך גיי באמת טון זאכן אנדערש, אויפהייבן די פאון קאל, צוגיין צו איינער וואס דו ווייסט ער קען דיר העלפן, דו ווייסט אז ער האט די עקספיריענס וואס קען דיך העלפן מאכן א שארטקאט, זיין שארטקאט וואס ער האט זיך אויסגעלערנט צו טון קען זיין וואס דו זוכסט און ער קען דיר העלפן, אנשטאט זיצן און סאפערן אין סיילענס, זיצן שטילערהייט און סאפערן, אלעס אלעס שטערט מיך, דאס איז נישט גוט, יענץ איז נישט גוט, מאך די פאון קאל, עפראוטש יענע מענטש, יעדע איינע קליינע זאך וואס דו טוסט, איז א סטעפ אריין אין די וואסער, א נחשון מיט א מנדה וואס טאנצט אריין אין די וואסער, און יעדע איינציגסטע זאך וואס דו טוסט איז א עקט פון אמונה, איז א זאך וואס דו דו דו ווייזט אז דו האסט אמונה אז דער רבונו של עולם גייט דיך העלפן און דו גייסט פון דעם ארויסגיין. און איך וויל דו זאלסט וויסן, די מענטשן אין דיין לעבן וואס דו זעסט ארום דיר, וואס זיי האבן בעסער פרנסה, זיי האבן מער קאנפידענס, זיי האבן מער אפשענס אין זייער לעבן, די מענטשן זענען על פי רוב נישט קלוגער פון דיר, זענען אויך נישט מער טעלענטעד פון דיר, זיי האבן דיסיידעט אריינצוגיין אין וואסער, און זיי האבן זיך נישט אפגעשטעלט, נאר זיי האלטן אין איין גיין. איך וויל דיר דא זאגן וואס איך האב געזען מיט מיינע אייגענע אויגן, איך רעד נישט דא פון פירי, איך רעד פון מענטשן וואס איך האב געזען, וואס איך בין געזיצן מיט זיי, איך בין געגאנגען מיט זיי, איך האב געזען מענטשן וואס זענען געקומען פון גארנישט, אן קיין פלען, אן קיין קאנפידענס, אן קיין שום איידיע וואו אנצופאנגען, מענטשן וואס זענען געווען פארשעמט אפילו ארויסצוזאגן מיט די מויל הויעך וואס זיי ווילן, מענטשן וואס האבן שוין געטרייט זייער אסאך מאל פאר דעם און זיי זענען דורך געפאלן און זיי האבן זענען געווען טעריפייעד פון טרייען פון נאכאמאל טרייען און די מענטשן האבן אנגעהויבן צו מאכן מאווס וואס זיי האבן קיינמאל נישט גע'חלומ'ט אז זיי קענען מאכן זיי האבן אנגעהויבן צו האבן קאנווערסעישאן וואס זיי האבן געטרייט צו עוואוידן יארן לאנג און פלוצלינג האבן זיי געזען זייער אינקאם האט אנגעהויבן ארויפצוגיין, ס'איז געווען שטייט אנפאנג, באט ס'האט זיך קאמפאונדעד, ס'איז געווען בעסער און בעסער, און ס'איז געווען סאך מער פון געלט, זיי האבן באקומען זייער סעלף רעספעקט, וואס דאס איז נאך סאך מער ווערד ווי עני אמאונט פון געלט, זיי האבן זיך אנגעהויבן צו רעספעקטן נאכאמאל צו זען זיי קענען אויך. א מענטש וואס קומט אן האט נישט א מעדזשיק מאמענט און ס'געט אזוי ווי א שפאלט די וואסער, ס'איז א דעסיזשן, איין דעסיזשן נאך דעם נאך א דעסיזשן נאך דעם נאך א דעסיזשן און ביז דו פאנגסט אן צו זען א געוויסע פעט א געוויסע מהלך וואס דו וואס דו האסט נישט געזען ביז יעצט און דאס פאנגט אן צו גיין פאר דיר נישט ווייל די וועלט האט זיך געטשעינדזשט נאר ווייל דו האסט דיך געטשעינדזשט דאס איז וואס איך וויל פאר דיך האבן די יום טוב פסח דאס איז פארוואס איך בין היינט דא. פאר אונז ענדיגן מיר וויל איך פשוט ענדיגן מיט א באמת א ברכה פון מיין הארץ אז די פסח זאל דיר ברענגען פאר דיר און פאר דיין משפחה באמת חיות באמת באמת ארויסצוגיין פון די אלע עבדות, נישט נאר אזא מין חירות וואס דו קענסט סעלעברעיטן ביי די סדר, באט עכטע עכטע חירות וואס דאס אינקלוד אויך פיינענשעל פרידאם, עמאושענעל פרידאם, די פרידאם, די חירות צו קענען לעבן די לעבן וואס דער רבונו של עולם האט פאר דיר באמת אוועקגעלייגט. און דער אייבערשטער זאל דיך העלפן זאלסט קענען זיצן ביי די סדר און באמת שפירן אין אלע דיינע ביינער אז די יאר גייט זיין אנדערש, די יאר גייט זיין, דו גייסט די יאר זיין אנדערש, און דער אייבערשטער זאל דיך עפענען אלע טירן וואס דו האסט אפילו נישט גע'חלומ'ט פאר דעם אז דו קענסט אויף די טיר קלאפן, און לאמיר אלע זוכה זיין צו באמת'ע גאולה און באמת'ע חירות, האטס אלע א כשר'ן א פרייליכן יום טוב, לאמיר צוזאמען אריינטאנצן אין וואסער.